דער באקאנטער ירושלימער מגיד ר' שלום שוואדראן פלעגט מקרב זיין אידישע נשמות ביי זיך אין שטוב, האט זיך געמאכט אמאל א בחור, וואס איז אריינגעקומען, ער האט ער געקומען פון א פלאץ וואס ער איז געוועזן איידער אינגאנצן אוועק פון אידישקייט, רבי שלום האט אים מקרב געווען, ער איז אריינגעקומען דארטן אויף שבתים, האט אנגעהויבן צו שפירן א טעם אין שבת און מצוות און מעשים טובים, נענטער און נענטער, ממש געווארן ווי א אייגן קינד דארטן ביי רבי שלום אין שטוב, מאכט זיך אמאל אז דער בחור געט זיך א רוף אן, ער זאגט פאר רבי שלום אז די קומענדיגע דריי שבתים וועל איך נישט זיין דא, אבער נאכדעם קום איך צוריק, רבי שלום פרעגט אים וואו גייסטו, דו מוזט מיר זאגן. דער בחור האט קודם נישט געוואלט, אבער שפעטער האט ער אים געזאגט, וויסן זי אויך איין זאך, איך בין געווארן טאקע א ערליכע איד, און איך בין און איך בין באמת א ערליכע איד, אבער איין זאך, ווען איך בין נאך געוועזן דארטן מיט מיינע שלעכטע חברים, איז געוועזן די פלאץ וואו זיי פלעגן שפילן באל, איין מאל אין א יאהר קומען זיך צוזאמען די אלע מענטשן, און ס'איז דא צוויי טיעמס און מען שפילט זיך און מען שלאגט זיך, דאס איז עפעס א פארגעניגן וואס איך קען נישט, איך קען נישט מוותר זיין אויף דעם. און רבי שלום זאגט אים, וואס האט די מורא געהאט מיר צו זאגן, דו האסט אן אייגענע בחירה אז דו ווילסט גיין קענסטו גיין, אבער איין זאך, אז דו ביסט גרייט מחלל שבת צו זיין, מוז זיין אז עס איז עפעס גאר אינטערעסאנט, איך וויל עס אויך זען, פארשטייט זיך איך גיי נישט גיין שבת, אבער נעם מיך יעצט, לאמיר עס זען. דער בחור האט פרובירט קודם אפצורעדן, רבי שלום האט געזאגט, ניין, איך וויל גיין. זענען צוזאמען אריבערגעגאנגען, זענען אנגעקומען צו א ריזיגע ליידיגע פלאץ, א גרויסע שטח, און רבי שלום פרעגט אים, זאג מיר, וואס דארף מען דא טון? נעמט ער, זאגט ער, מען דארף נעמען דעם באל און מען דארף עס קענען אריינווארפן אין די בעסקעט, און דאס איז עפעס א מורא'דיגע פארגעניגן. רב שלום פאלט זיך נישט, ער נעמט דעם באל און ער פרובירט עס אריינצואווארפן איינמאל און ס'גייט נישט, ער פרובירט נאכאמאל און ס'גייט. רב שלום זאגט אים, איך שפיר נישט קיין שום פארגעניגן. זאגט ער אים, רבי, אוואדי, דו ביסט דא איינער אליינס, די פארגעניגן איז גארנישט. קום אריין דא שבת קודש, טויזנטער טויזנטער מענטשן גייען דא קומען. און יעדער איינער וואס קומט דא אריין האט בוחר געוועזן פארדעם וועלכע טיעם ער גייט גיין, און ער האט סיבות פארוואס, ווייל דארט איז דא די בעסטע שפילער און אזוי ווייטער, און בשעת די שפיל ווערט אזא מין אנגעצויגנקייט א גאנצע צייט אז מיין טיעם זאל נישט פארלירן, און ס'זעט שוין אויס ווי מיין טיעם גייט פארלירן אבער די לעצטע מינוט, האבן זיי געמאכט עפעס א גוטע ריק און עפעס א גוטע זאך, און אזוי האט זיך עס ריק געכאפט, די הנאה איז איינער שאר ואיינער טאר. אוי רב שלום זאגט אים, זאגסט דאך אזוי גוט, זאג עס איבער נאכאמאל, ווען איינער איז אליינס און נישט קיין שום קינץ, איז דא די יצר הרע מיט די יצר טוב, און די יצר הרע זעהט די לעצטע תקופה אז ער האט איר פארלוירן, מיט אלע מלאכים, מיט אלע זיינע מענטשן דארטן, מיט אלע זיינע זאכן ארום און ארום. אבער די לעצטע מינוט קומט די יצר הרע און ער זעהט ניין ניין ניין מען גייט אים צוריק כאפן, ס'גייט זיין א שפיל און דארטן גייט מען אים צוריק כאפן, און דו זאגסט ניין בשום אין אופן איך גיי מיך האלטן שטארק, דאס איז די קונץ, דאס איז די אינטערעסאנטקייט טייערע אידן, יעדע איינער פון אונז גייט אויפן גאס דורך שווערע נסיונות, גאר שווערע נסיונות, אבער ווען אונז זאלן ווען וויסן אז יעדעס מאל. ווען מען טראכט יא קוקן נישט קוקן, איז דא גאנצע מחנות פון מלאכים, איין זייט שטייט די יצר טוב, איין זייט שטייט די יצר הרע, און מען טראכט ווער גייט אריינכאפן דעם מענטש, גייט מען גאנץ אנדערש צו, און דעמאלטס עט מען זען אז ס'האט זיך געלוינט צו ביישטיין די נסיונות.